Nôl ym mis Mawrth 1963, fel y rhai o ni oedd yn y ddarlith, fel y wnaethon ni glywed, fe ymddangosodd cyfnodolyn newydd ar ein silffordd ni, sef y Gwyddonydd. Ac am dros ddeng mlynedd ar hugain, fe gyhoeddwyd y cyfnodolyn hwn yn gyson. Pedair rhifyn y flwyddyn, ac fe welon ni gloriau rhai o'r cyfnodolion hynny yn ystod y ddarlith, yn ystod yr awr ddwetha. a hynny hyd nes i'r rhifyn gael ei gyhoeddi am y tro ola' yn 1996. Nawr, un o resyme creiddiol gwreiddiol dros fynd ati i gyhoeddi'r gwyddonydd oedd er mwyn dangos fod ymdrin â phynciau gwyddonol a thechnolegol o bob math drwy gyfrwng y Gymraeg yn bosibl. Dyna'r union genhadeb y mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol bellach yn gyfrifol am ei hyrwyddo a'i ledaenu. Ond mae wedi bod yn freuddwyd ar hyd y blynyddoedd i weld cynnydd sylweddol mewn llenyddiaeth a mi wnaeth Manon George sôn am hynny yma yn y pafiliwn hwn y bore yma. Ni'n gweld cynnydd sylweddol mewn llenyddiaeth ym maes ymchwil yn gyffredinol, cyfrwng Cymraeg, ar draws y gymuned academaidd. Dydy hyn ddim wedi bod yn hawdd. Dydy hyn ddim wedi bod yn hawdd o gwbl ac yn wir, mae'n waith caled o hyd. Does 'na ddim unrhyw amheuaeth yn y marn i na fu'r gwyddonydd a chyfnodolion tebyg mewn disgyblaethau eraill flaenori'r tir. a pharatoi ar gyfer yr hyn dŷn ni'n ei weld heddi. Sfaddeuwch i mi sôn am Gwerddon am ychydig. Llynedd fe ro'n i'n dathlu cyhoeddi degfed rhifyn Gwerddon, sef cyfnodolyn academaidd Cymraeg cyfredol sy'n cyhoeddi ymchwil ysgolheigedd o'r celfyddydau, y dyniaethau a'r gwyddorau, a hynny o leiaf ddwywaith y flwyddyn ac yn eu cyhoeddi nhw'n gydnaws â gofynion y Fframwaith Ragoriaeth Ymchwil. Dau brif amcan sydd Iwerddon, symbylu a cynnal trafodaeth academaidd ar draws ystod mor eang â phosibl o feysydd, a chreu cronfa o waith ysgolheigedd ar ddefny at ddefnydd myfyrwyr ymchwil at gyfer pobl fel sydd gynnon ni'n eistedd fan hyn yn y rhestr blaen academyddion dyfodol cyfrwng Cymraeg yn gwlad ni. Yr rheswm dwi'n sôn am Gwerddon yw na fydde Gwerddon ddim yn bosibl, ac yn sicr ni fydde ysgrifennu yn y Gymraeg am ymchwil yn y gwyddorau mor flaengar, oni bai am y gwaith mawr a wnaethpwyd i ddatblygu'r gwyddonydd nôl yn y chwedegau'r saithdegau a wythdegau'r ganrif ddiwethaf. Ma'n dyled ni, ma'n dyled ni yn fawr iawn iawn i'r criw bychan hwnnw, a ma' 'na wynebau fan yma yn y gynulleidfa heddi dwi'n eu hadnabod oedd yn ymwneud â hyn, Mae'n dyled ni yn fawr iawn i'r criw bychan hwnnw o ysgolheigion fu'n Llaburion ddygym ddygym, a hynny oherwydd cariad at eu hiaith ac at eu disgybledd. Wel, fel mae Dylan eisioes wedi crybwyllo, o gofio hyn i gyd, ac i ddathlu'r ffaith fod hanner canrif bellach wedi mynd heibio ers cyhoeddi'r gwyddonydd, am y tro cyntaf, wel roedd hi'n gwbl briodol felly i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol noddi, cyhoeddi y rhifyn arbennig, y rhifyn dathlu arbennig hwn o'r gwyddonydd. A gan mai eto, fel mae Dylan wedi crybwyll, er mae Iolo ap Gwyn yma hefyd a gymerodd yr awenau drosodd o Glynno Phillips pan wnaeth Glynno Phillips orffen bod yn olygydd yn 1993, fe fu yr Athro yn olygydd y Gwyddonydd rhwng 1963 o'r cychwyn hyd 1993 ac oherwydd hynny, wel, cwbl addas, wrth gwrs, o'dd mae'r Athro o'dd yn gyfrifol am olygu y rhifyn dathlu hwn. Nawr, mae'r rhifyn dathlu hwn, pan gewch chi gyfle i edrych drwyddo fe, yn adlewyrchu'r rhychwant eang erbyn hyn, y rhe- yr rhychwant amrywiol o bynciau gwyddonol sydd bellach yn cael eu hastudio a'u dysgu yn ein prifysgolion ni drwy gyfrwng y Gymraeg, o ddaearyddiaeth i ofal iechyd, o gemeg i astroffiseg, o fathemateg i naturiaetheg. a bod newid hinsawdd i'r broses esblygiadol. Maen nhw gyd yn yr un dathlu ac maen nhw gyd yn cael eu dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg yn ein prifysgolion ni ac mae hynna yn fater i ni lawenhau ynddo fe, dw i'n credu'n fawr iawn iawn. Nawr, cyn mod i'n gofyn i Iestyn Jones Evans fan yma, sef Cadeirydd Pwyllgor Gwyddoniaeth yr Eisteddfod yma yn Ninbych eleni i ddod i draddodi beirniadaeth yr Athro Glyno Phillips ar gystadleuaeth y gwyddonydd ifanc, ac unwaith gewch chi gyfle i ddarllen yr rhifyn dathlu fe welwch i'r cysylltiad rhwng y gystadleuaeth a'r rhifyn dathlu arbennig hwn o'r gwyddonydd, fe ddylwn i efallai, fel wnaethpwyd yn y ddarlith, Fe ddylwn i ddwyn eich sylw chi i'r ffaith bod holl arweinydd, holl rifynnau blaenorol y gwyddonydd, bellach, i'w gweld ar-lein drwy wefan y Llyfrgell Genedlaethol. Ym rhaid i nawr, felly, i'w gofyn i Iestyn, i'w gofyn i Iestyn Jones Evans ddod ymlaen i draddodi'r feirniadau, fe gei brathro wedyn ni gyflwyno'r tystysgrifau i'r gwahanol awduron ifanc. Ac yna fe gawn ei gyfle wedyn ni gyda'n gilydd dros ychydig o luniau i ddathlu hanner canrif ers cyhoeddi rhifyn cynta'r Gwyddonydd, ac fe gewch chi gyfle i fynd adre â'r rhifyn hwn, rhywbeth i chi ddarllen heno fydd hwn, a dysgu am wyddoniaeth yn y Gymru gyfoes. Estyn.